as Donald Trump don give two weeks before e go decide to join di Israel-Iran war. World leaders just dey worry say dis one go work or e go cause more wahala. Abi wetin dey make dis ugly doll dey take over di world sef? See how big big celebrities like Rihanna, Dua Lipa, Kim Kardashian and Blackpink Lisa dey craze on top. Na some for wetin you go see for today tori be dat and na paging tori global be dis. Where foreign tori dey drop for your ear with correct Naija pidgin. If e dey happen for world, we go run am here the way you sabi am. Oya, make we enter today gist. UK, France and Germany foreign ministers go jam Iran foreign minister for Geneva today to try find out how dem go calm down di fight wey dey go on between Israel and Iran. White House don confirm say Donald Trump go decide inside two weeks whether US go enter di matter directly. According to correspondents, Trump comments don open small chance for peaceful talk, whereas Israel army talk say dem don bomb plenty military location for Iran overnight. Iran too no keep quiet o, dem fire missiles go Israel side. Dem say after one week of serious fight, Iran nuclear project don suffer big blow but e never finally finish. US Senator Marco Rubio don hold emergency meeting with UK Foreign Secretary David Lammy as both countries dey try stop Iran make dem no build nuclear weapon. Both sides agree say Iran no suppose to get dis kind weapon but na Britain come strong pass for di meeting Lamy stress say dem no get time again, na now dem need to find diplomatic solution before tins spoil more. Lamy tok say di two-week window wey Trump give make sense and dem go use am well to push for peace. Emergency workers for Israel don treat five pipo wey get small injury afta missile from Iran nack Beersheba dis morning. Paramedic Ziv Ben-Ziv tell reporters say Him see thick smoke, cars dey burn and one building scatter well well. Dem don open two points to treat injured pipo and dey check odas wey dey come out from nearby houses. Beersheba authorities don beg residents make dem no near di place of di strike at all, say emergency and rescue pipo still dey work for there. Scanning still dey go on for di area to confirm wetin spoil. One expert from Australia, Shalom Akbarzadeh, don tok say Trump no dey control US policy for Middle East again, say na Israel dey call di shots now. According to am, Trump bin promise to pull US comot from Middle East wahala, but e end up to give Israel full control over US decisions, especially for mata wey concern Palestine and Iran. Akbarzadeh still tok say if di European leaders wey wan meet Iran foreign minister today fit find diplomatic way settle di tension, Trump go prefer dat one. But if peace no show face, Trump don corner imsef and e go hard am to escape di heat. One Jewish group for us wey dem dey call Jewish Voice for Peace, JVP, don call out President Trump make e stop to dey support Israel wit weapons. Dem say Israel attack on Iran fit cause full-blown war for dat region and say na us dey give dem power wit all di free military support. JVP tok say us dey give Israel at least three point eight billion dollars every year plus plenty extra since Israel start to bomb Gaza from October twenty twenty three. According to di group, Israel still dey use dis support to kill and starve Palestinians and now dem dey drag oda kontris enta. Dia final word na, us suppose stop to dey arm Israel now. President Xi Jinping of China don tell im Russian counterpart Vladimir Putin say di most important mata now na to stop di fight wey dey go on between Israel and Iran. For phone call wey dem do dis week, Xi tok say Israel suppose stop di fight quick quick bifor e spread go oda places. E still throway word give kontris wey get big power for di mata, like US, make dem help end di fight. No be to push am go far, Xi tok say na only tok and peaceful negotiation fit settle di mata, even though e no point finger say who start di wahala. Anoda Chinese top official, Wang Yi, don tell Ornan say Israel attack for Iran no follow international law and e be serious threat to Iran territory.

make di fight long well so dat us go waste energy and resources for dat side. Saleh tok say Iran no be small group like Taliban or Houthis, say na strong kontri wey fit drag fight reach years. But even though China and Russia go support Iran behind di scene, dem no go put body directly for di war. For China side, dia main concern na to make sure say oil and business from di region no stop. China don blast UK Royal Navy say dia warship HMS Spey wey pass Taiwan Strait on Wednesday na intentional provocation wey fit scatter peace for di area. Dem tok say China military dey monitor di ship as e dey waka and dem ready stand strong against any wahala. The UK say di patrol no be new problem, na something wey dem plan long time and e follow international law. Dem say na part of bigger operation wey go last eight months for Indo-Pacific region with over four thousand UK soldiers. Di mission go involve joint work with countries like UK, India, Malaysia and Singapore. Taiwan praise di patrol, say e show say freedom of movement still dey inside Taiwan Strait. China no gree, say UK dey try twist law and mislead pipo. China still dey do military deals for di area, while two of dia aircraft carriers dey run big exercise near Japan. Whereas, Uk Prime Minister Keir Starmer say di deployment of HMS Prince of Wales carrier strike group na big show of strength to dia enemies and support to dia allies. Di furry Labubu dolls wey pop mart for China dey produce don turn world to craze o. Some say dem cute, odas say dem just look strange. But big names like Rihanna, Dua Lipa, Kim Kardashian and Lisa from Blackpink don fall for di toy too. Pipo dey queue long long for kontris like China and UK just to grab one and fight sef don break out for some places becos of di doll. One fan, Fiona Zhang tok say she dey feel like champion anytime wey she fit buy one. No be wahala be that? Labubu come from the Monster Toy series by artist Kasim Long. The doll get big eyes, pointy ears and always dey flash mischievous grin with exactly nine teeth. According to the company, e dey try help but mostly e dey spoil things instead. Labubu and her toy family like Zimomo, Taikoko and Mkoko Dey inside different series like big into energy and fall in well people dey even confuse dem because dem resemble but fans sabi the difference Popman start for twenty ten as small shop for Beijing but when dem start to sell blind buses wey be say you no sabi which character dey inside until you open am everything change Labubu doors blow for twenty nineteen and by twenty twenty Pop Mart enter Hong Kong Stock Exchange Dia shares don rise pass five hundred percent last year. Now, dem get ova two thousand vending machines, wey dem dey call RoboShops, for more dan thirty kontris, from America to Singapore. But wahala don start becos demand too high, many shops don pause sales. Even Chinese customs don seize seventy thousand fake Labubu dolls dis week alone. Why dem dey seize dem? No be dull? Anyway, na slow craze e don be so. E take years before Labubu go global, but now e don carry Chinese toy business go another level. Wetin you think about am? Britain dey roast as weather people don talk say Friday fit hot pass Thursday own wey reach thirty two point two degrees Celsius, Dem dey expect make heat climb go thirty three degrees Celsius for some places and even hit thirty four degree Celsius by Saturday. Met office don tok say many areas go pass heatwave level by Friday afternoon. Dat one mean say dem don see high temperature steady for three days straight. For London, dem don already hit twenty eight degrees Celsius two days back to back, so if Friday follow join, e go enter heatwave officially. UK Health Security Agency don raise alarm say dis kind hot weather fit affect pipo health, especially old pipo and those wey get health wahala. Dem don drop alert wey go last till Monday morning. Suffolk don already enta heatwave since Thursday afta dem hit twenty seven degrees Celsius for three days straight, but even wit all dis heat, e still neva reach nineteen seventy six June record of thirty five point six degrees Celsius. Dem say na one high pressure system dey pull all dis hot breeze from western Europe come UK, Firefighters don report over five hundred wildfire cases since dis year alone, seven hundred and seventy seven percent jump compared to last year. Authorities dey beg pipo to take am easy outside to avoid more fire and health wahala. Pavel Durov, di Russian wey build Telegram app don shock pipo say e get over one hundred children. E tell French magazine Le Point say na from sperm donation wey e start fifteen years ago to help one friend Clinics don use am born pikin for twelve different kontris. Apart from dat, Duro still get six oda children from three women wey e be papa to officially. E say all of dem, even di sperm donation ones, go share im thirteen point nine billion dollars fortune wen e die, but dem no go touch shi-shi for thirty years. Wetin be di reason? E want make dem hustle on dia own first before money enta. Di forty year old tok say di kain work wey im dey do dey risky, e say to fight for freedom dey attract strong enemies, whereas Durov dey face serious charge for France say im app no dey help stop tins like drug business and abuse. French police arrest am last year ova dat one, but e don deny am clear say criminals fit use any app Dat one no mean say na di app owner dey support dem. Telegram wey e create don grow pass one billion users and e still tok say di criminal case against am no hold water at all. And di last one for today, one British man wey resemble pit bull scata everywhere for London O two Arena afta fans mistake am for di real music superstar, Phil Mansford, wey be forty nine years old and come from sherford for bedfordshire just wear suit and shade like normal pesin go pitbull concert but because e get bald head and im wife rub small mascara for im grey beard pipo begin shout say na pitbull don show as dem near concert ground pipo for train begin hail am before dem reach gate fans don gada dey scream and rush am e even carry im guy mike wey form bodyguard dey clear road for am, dem video di scene, im daughter post am for TikTok. E don pass three point eight million views and share pass fifty five thousand times. Feel say e no even know say e get cult wey dey dress like pit bull, e just go enjoy show but as at ten tion land, e milk di moment well well, e even say di concert sweet die. top drawer. Even though no be die-hard fan of Pitbull, Phil wey dey manage Center for People with Learning Disabilities say the whole thing dey crazy and amazing. Na the tori be that for today and na Rebecca Guffey dey report for Pidgin Tori Global. Una do well.